بازرگانی کردن بە مرۆڤ تاوانێکی نامۆ نییە دەکرێت لە قاوەخانەیەکی نزیکت لە ماڵی دراوسێکەت یان لەسەر ئینتررنێت ڕووبدات مەزەندە دەکرێت زیاتر لە 221 هزار کەس لە عێراق قوربانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ بن لە کۆیلایەتی سەردەم ژیان بەسەر بەر ئەی باشە چۆن بزانین بازرگانی کردن بە کەسێکەوە دەکرێت نیشانەکانی چین و چۆن هاوکاری بەدەست بێنین. پاراستنی کۆمەڵگا ئەرکی هەموو تاکێکە. بازرگانی کردن بە مرۆڤ واتە بەدقۆستنەوە یاخود ئیستغلالی کەسێک بۆ بەدەست هێنانی قازانج لە ڕێگای کاری زۆرەملێ یان سێکس یان هاوسەرگیری یان سواڵ پێ کردن یان بردنی ئۆرگانی جەستەی مرۆڤ. بازرگانان باری هەژاری و ئاوارەیی یان خەونی ژانێکی باشتر دەقۆزنەوە، بەڵێنی هەلی کار و خوێندن یان خۆشەویستی بۆ کەسانە دەدەن تەنها بۆ هەڵخەڵەتاندنیان و تون تیژیکردن پێیانەوە و خستنیان بۆ ژێرباری قەرزەوە دەکرێت هەموو کەس بە ئامانج بگیرێت بەڵام ژنان و منداڵان و کۆچبەران و ئەوانەی پاڵپشتێکی بەهێزیان نییە لە ژێر مەترسێکی گەورێتردان. ڕێکخراو ناحکومەکان ڕۆلێکی گرنگ دەگێڕن لە هاوکاریکردنی قوربانیانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و ئەوانەی لەژێر مەترسیدان لە ڕێگەی پێشکەشکردنی کۆمەڵەی خزمەتگوزاری. نمونەی ئەمانەش، دەستنیشانکردنی کەیس، بەڕێوەبردنی کەیس، خزمەتگوزاری یاسایی، خزمەتگوزاری دەرونی و کۆمەڵایەتی، هەروەها داکۆکیکردن لە لای دەسەڵاتە پەیوەنددارەکان بۆ دڵنیابنەوە لە بەرزڕاگرتنی مافی قوربانیان. کوردستان وڵاتی مەبەست و سەرچاوە و ترانزێتە بۆ قوربانیان و ڕزگاربوانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ. لە هەرێمی کوردستان باوترین جۆرەکانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ بریتیە لە کارپێکردنی زۆرەملێ، کارگوزاری ماڵان و سواڵکردن بە منداڵان. کارپێکردنی زۆرەملێ بە تایبەت ڕووبەڕووی کرێکارە بیانییەکان دەبنەوە کە لە بیناسازی، یان کشتوکاڵ، یان لە ماڵان یان لە بزنسی بچووک کار دەکەن. ئەگەر کەسێک کاتژمێرێکی زۆر کاری کرد، ڕۆژی پشووی نەبوو، مووچەیەکی کەم یان هەر مووچەی پێ نەدرێت، نەتوانێت بە خواستی خۆی کارەکە جێبێڵێت یان بەڵگەنامەکانی گڵ درابێتەوە، ئەمە نەک تەنها نادادپەروەرییە، بەڵکو دەکرێت بازرگانیکردن بە مرۆڤ بێت. بتقۆزتنەوەی سێکسی ئەگەری ڕوودانی هەیە لە هۆتێلەکان، یان ماڵان یان بە ئۆنڵاین لە ڕێگای کامێراوە. دەکرێت قوربانیان کۆنتڕۆڵ بکرێن، هەڕەشەیان لێ بکرێت یان بە هەڵەدا ببرێن سەبارەت بە جۆری کارەکە. بەدقۆزتنەوەی منداڵ وەک سواڵپێکردن یان شت فرۆشتن لەسەر شەقامەکان لەژێر چاودێری کەسێکی گەورە، ئەگەر دەستکەوتی منداڵ بۆ خۆی خەرج نەکرێت یان ئازاد نەبێت لە وازهێنان، کەواتە ئەمە تەنها کارپێکردنی منداڵ نییە، بەڵکو ئەگەری هەیە بازرگانیکردن بە مرۆڤ بێت. هاوسەرگیری منداڵ و هاوسەرگیری زۆرەملێ بە تایبەت سەبارەت بە نەوجەوانان یان بەبێ ڕەزامەندی کەسەکە هەندێک جار سنووری وڵاتانیش دەبەزێنێت. بازرگانی بە ئۆرگانەکانی لەشی مرۆڤ زۆر جار سنووربەزێنە و بە نهێنییەکی زۆرەوە ئەنجام دەدرێت، هەواڵی لێ نادرێت و نادیارە. بەڵام ڕۆ زیاد بوون. لەگەڵ بەرەو پێشچوونی خێرایی تەکنۆلۆژیە بازرگانانی مرۆڤ بە ئۆنلاین کار دەکەن زۆر جار تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەکاردێنن بۆ هەڵخەڵەتاندنی قوربانیان بە بەڵێن و هەلی کاری ساختە لەگەڵ ئەوەی هەمووان لە ژێر مەترسیدان ببن بە قوربانی بازرگانی بەڵام هەندێک نیشانە هەن کە دەتوانیت تێبینی بکەیت بۆ ئەوەی بزانیت کەسەکە لە ژێر مەترسیە یان تووشی بەدمامەڵە و بەدقۆستنەوە بۆتەوە ئەمانە هەندێک نیشانەی ئاگدارکەرەوەن گەلدانەوەی موچە پاسپۆرت، کارتی نشینگە یان ناسنامەی کەسەکە بەبێ ڕەزامەندی، یاخود ترس و دڵەڕاوکێ یان برینداری یا شەکەتی لەسەر کەسەکە بەدی بکرێت، یان بەڵێنی مووچەی بەرز کە باوەڕپێنەکراو بێت و هەروەها شوێنی حەوانەوەی قەرەباڵغ، یان داخراو. یان منداڵ لەسەر شەقامەکان لە کاتێکدا دەوامی خوێندنگاکان کراوەیە، یان شەوان، زۆر جار لە دۆخی ترسناک وەک شەقامە قەرەباڵغەکان و هەندێک جار کە دەبینرێت پارە بە گەورەساڵێک دەدەن. متمانە بە هەستەکانت بکە، ئەگەر گومانی شتێکی هەڵەت کرد، ئەگەری زۆرە گومانەکەت ڕاست بێت. ئەگەر کەسێک لەژێر مەترسی دەمودەست بوو، پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکە، سەرنجەکانت. بگەیەنە بە نزیکترین بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکان ئەگەر بەردەست بوو یان بە دوای ڕێکخراوە ناحکومەکان بگەڕێ کە دەتوانن ڕەوانەی لایەنێکی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تایبەتمەندت بکەن بازرگانیکردن بە مرۆڤ لەسەر بێدەنگی گەشە دەکات باز لەم تاوانە بکە و ببە بەو چاو گوێیانەی بازرگانان لی دەترسن هەموو ئامۆژگاریەک و هەموو کردەوەیەکی جوان کەسێک لە ئازادیی نزیکتر دەکاتەوە. دەتوانین پێکەوە بازرگانیکردن بە مرۆڤ بنبڕ بکەین. سید خزمەتگوزاری گشتگیر پێشکەش دەکات بۆ پشتگیری ڕزگاربووانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ، لەوانە بەڕێوەبردنی کەیس، هاوکاری، نەختینەیی تایبەتمەند، دەرووندروستی، پاڵپشتی دەروونی و کۆمەڵایەتی، خزمەتگوزاری یاسایی، خانەی داڵدەدانی تایبەتمەند، خزمەتگوزاری تێکەڵبوونەوە بە کۆمەڵگە، خزمەتگوزاری گەڕاندنەوەی بۆ وڵاتی ڕەچەڵەک. ئەگەر خۆت یان کەسێکی ناسیارت ڕوبەڕووی هەریەک لەوانەی سەرەوە بوونەتەوە، تکایە پەیوەندی بە سید بکەن بۆ وەرگرتنی ڕاوێژ و پشتگیری.